Eyo, lok dong tye acel keken, ni to-ri mono, ma lolo dano-ni ka dong omako cwalo kwene. Lee maryek gene ki gwok maryek, ci gwoki mukene ryek mada, gwoki mukene bene ludwa ma wegine opwoyogi pe gibuto ringo ma numu, pe gibuto ringo ma numu. Wanga ringo kitedo cek yaka gwokke en-ni mwodo. Pi man tek ki iye ocito omako lee ki i dye tim nyo omako anyeri nyo ololo apwoyo ocito omako ywayo kelo wa kwene, ywayo kelo wa gang. En aye ka te ibino nongo dong obuto ka nget ka nget lee ma en omako ni. Pe mako wek ber i dye lum kunu bene pe mwonyo kit aye en pe mwonyo. Pi man to bene ka dong obino omako mege ni kwit en cwalo kwene. Twero bot rwodi, pien to tye ki rwodi, rwodi en aye Lubanga. Eh? Mako cwalo wa ganga rwodi. Ka dong cwalo ganga rwodi, dong wawinyo ngo ma rwodi dong timo i kom i kom dano ma to omako ci ocwalo i cinge-ni. Wawinyo ni i nyim kom ker madit ma kiyabo buk aryo iye i wi mejane-ni, ineno dul dano ma ocung ma otingo piny ata. Lutino wa ki jo ma ngo? Wa ma jil jo ma dilo wa lutino wa jo ma dilo ma to cwalo gi ci ngat obedo i wi kom keri wa en aye langol kop peri wa ni ngolo kop me ngo? Me agikki. Langol kop ma ngolo kop dong me agikki, apille dong ngo? Apille dong peke kite ka ingolo kop ki ka eni ni iwe coro waraga me apil. Ka ingolo kop inyim en ci iwano wa an pe ayeng ki ngolo koppi, ki ngolli. Eni pe ngol, ngolli pe ngol matir. Coro apil wek acekke inyim en ci itur. LC2 bene coyo apiny icel keken i nyim LC3 kuca. I nyim LC3 kuca ka bene olone, kicito kede malo wa bot langol kub grade 1, langol kub grade 2, kicito kede i nyim High Court, kicito kede I rwom me kop mapat pat, in pud itye ki twero me kok ka piny pud icito i o i nyimgi, pud winyo lokgi. Ma bene ka onongo kingolo marac ada, pud icito ilongo kop-pu ki kunnu, ci idwogo ma in ilongo i kom. Onyo ka kero nitye ma iromo giri wilo kite calo kop ma i wi lobo ka kiwilo ki lim-mi, ka kero-ni tye iromo wilone ki lim,

Tye i wi lobo kany ma in iromo loyo kop-pu. Ento kadi ka iloyo kop, langol kop ma agik ki car cen pud dok cito ngolo kop i kom gin ma in iloyo ki kop-pi, pud en cito ngolo kop i kom lok enoni. Ka iwilo awila ki lim, ci nyutiwu kunnu ni ngolo kop ma ingolo i komi i bal ma yam ibalo-ni pe obedo ngolo kop ma atir. In iwilo awila ki lim, nyo iloyo pi wat, nyo iloyo pi kaka, nyo iloyo pi leb, nyo iloyo pi rangi del kom. Meno dong langon kop me agikki, Chief Judge pa Chief Judge weng dong. Eh? Angeyo lobo acel, country acel acel acel tye ki Chief Judge, Chief Judge, Chief Judge. Eh? Ento mene dong Chief Judge pa Chief Judges. Eh? Ma wa lucik gec dong gicito kwene? Cit i nyime, en in lacik gec moni ma in ingolo kop, nyo in langol kop moni ma ingolo, dok icito en ki rekod me ngolo koppi-ni, dong icito ki i nyim langol kop pa cip gec, pa cip gec. Watye Rwot pa rwodi, Rwot pa rwodi bene. Kiwaco ni Rwot pa rwodi, Kabaka pa lukabake, President pa lupresident. Eh? Ma lupresident duc gicito cung i nyim langol kop me agikki. Ngo ma itimo i te keri-ni? Ka in president me lanek, ineko dano adi? Wel danne duc tye kwene i buk ca ma giyabo? Wel dano ma in ineko, kodi ikwalo akwala adi? Kodi ineko atyer? Kodi ineko ki yat adi? Kit yat mo keken ma tye i wi lobo kany ma dano romo neko ki wegi ma pe kingeyo tyen lokke? Ka in president onyo in anga onyo in i rwot onyo in anga aye inego ki lakit nek keken ni agiki ne lok ticci nek ice iloro i nyim ngo? I nyim langol kop madit ma nongo to do otimo ngo? To olwongi o ocwali i nyim kop i nyim kot wacce ki lok me agama. Wan dul watye ki lok me ngo? Lok me akama. Ka iwinyo ki lwong ngat mo ni ki miri polis wek ko ci gam lok mo ni, nongo kop dong ngo? Tye i komi dong. Ice gam lok mo.

Buk me aryo-ni buk pa jo ma gin gungu ma ngutgi oweko gicoyo nyinggi i buk me ngo? I buk me kwo. Buk me kwo-ni jo mungut keken aye nyinggi kicoyo iye. Pe kicoyo nyingi iye nono. Mumiyo wan watye ki case file, an atye ki case file na kunu, in itye ki case file-ni kunu ma kitye ka kuri pire. Wan kidoro wa, to pa Rwotwa Yecu odoro wa, oyabo case file i komwa. Pi tyen lokke ni,

Kwan kong waraga pa Paulo bot jo Galatia wek wange. Adot ma gidotowa kwede. Cura abic cenge apar wiye ki angwen. Meno adot ma gidotowa kwene. Adot ma gidoti kwene.
Warga pa Paul bot jo Galatia cura abic tyenge apar gungwen wiye me diro kwane ni Nyig me cwiny ki tic me kit pa dano. Nyig me cwiny.
Nyig me cwiny ki tic me kit pa dano. Tic me kit pa dano en kidoto, en kidotowa pire-ni, en kidota pire-ni, en kidoti pire-ni, tic me kit pa dano. Ehe.
Tyen apar abongwen, Tic me kit pa dano ma nen woko ka ma neng gin en, Tim kwede. E wek ogik kong ka kwan kacel acel lakwal wek aniang, wek waniang iye ni tic me kit pa dano ma oweko Rwot oto kede i kom yatariya odoto wa o pi to piwa ni ito pi balwa. Tic me kit pa dano ne en aye me acel ki coyo ni tim ngo? Tim kwede. Tim kwede ki yabo case file.

ki dotiwu. Kec pwony ni kiyabo tye i nyim langol kop tye ka pori wek kec pwony en oning ticce gubed peke pien ni tye kec pwony mogo mukene ma ka kineno Ce kinongo ni iloyo kop onyo kop enini kiromo kwanyo ne o ci iwaci kibayo ngo kibayo kwanyo kece ni kibayo ngo iromo culo bene ki lim kit macalo iwi lobo kany kiculo ngolo kop o ki lim ka itingo duk liluc imiyo bot langol kop en timo ngo kwanyo kwanyo neni bayo. cen. Ento culo oduk bot Yecu dong pe cul. Culo oduk bot Yecu en aye dano culo oduk ki lebe. Culo oduk lim ki lebe. Ye ayeya ni ada an kadi tim kwede ba atimo, aye gin arwot atimo. Atimo, an lacone eni, an awobini eni, an nyakoni eni, an dakoni eni, atimo tim kweni. Onongo pud pe aye i in Yecu. Ento kit ma aye i in ni tim ma kica, tim ma kica, gony balla. Nge ducu wan wayo kuman ko, ci giwaco ni en tye ki remone me jwayo. Meno aye kwanyo Keifai me timo nini? Bayo oneo lakwena mo mut, kikwanyo Keifai me kwene-ni ki bayo cen. Kit macalo lakwena acel obino poto ka tyen Yecu ci obedo ka koko cwero pi wange i tyen Yecu, ka jwayo ki ye wiye ma yam bwolo ki cor-ri, pien ki ye wi lukwene tye mere me bwolo ngo? Tye ber me bwol nico aye me yubo ye wiye me duro ye wiye ma ka in ineno kita lukwene yubbe kene kita giyubo wini kene me ywayo tam pa co en ye wi dako ni ma yam ywaye ki tam pa co ni oloko doko gin atata ni ye wiya ni na yam an aywaye ki tam pa co ni rwot timma kica ya Rwot dong itimma kit aye ni an lakwene. Ci Yecu okwanyo kec pwaya leo timone ni, Obanga leo ki kadi con. Man okwena wa ni, Rwot, ka yam ngeyo tim pa dano kita en lanege, onongo myero kungeyo ni dako ni twon lakwene marac en tye ka time i kome kuman. Eh? Dong kwena owaco mumeno ko. Ento onongo ca eni megoni tye ka kwanyo odoo, odoo cwolo Yecu ki lim madit pien en lim me mot. Ci Yecu okwanyo Kefa ni obayo. Rakabu ma lakwene, Rakabu Onongo tye lakwena me rwom ma malo dong bene tye lukwena mogo ma tye ma meri ki pi piny kany ma gutimme ki megi i kin gang me cojo cojo cojo cojo cojo lworo me ite kongo lworo me ite kongo en lukwena me rwom ma malo pe dong iporo ki lukwena me kin gang lukwena ma tye wa i city calo wa Kampala ka ca aye iporo ki lukwena ma kin gang Nyo lukwena mogo mukene tye wa i London ka caro-ni. In ipor ki lukwena ma i Uganda doki? Ineno me lukwena ma i Uganda calo calo calo necessary kwena. Eh, mono necessary kwena. Dong pud tye apwony lukwena, pud tye akwano lukwena i acakkine. Peya kwena. Gen kwai wa in bene kuni peya kwena. Eh? ci Rekabi onongo tye lakwene me rwom ma malo a i Cana dong okwene dong ma dong obedo wa i gurafa aye wa iye Rekabi onongo obedo wa i gurafa ko i kare ma eoro lutino Icrael me cito ka rwato lobo